The Chin Post TV a kan zohtu nan dihlak in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Atutan kan video ahcun atu lio vawleicung pumpi nih an zoh ciomi India le Pakistan buainak kongkau te hi vun zoh tuah ta hna usih. Kan theih bantukin atu thla April ni kul le nihnih ah khan India ram hmun pakhat ah ralhrang, terrorist, kan timi pawl nih khualtlawngmi tourist pakul le paruk cu an thah hna ti kha theih a si. Mah hnu khan atu ah India le Pakistan karlak cu boruak a linsa ngaimi a um. Cucu zeitindah a si kan ti ahcun khatlei le khatlei nih phihkhamnak zeimaw tete an vun i tuah, agreement an rak ngeih cangmi tete kha atu hi cu hnon si rih seh an vun ti. Cu tikah ram pahnih karlak ah khan i theihthiam lonak tete a vun chuak. Cun nizanti ni ah khan line of control an timi India le Pakistan ramri karlak ah meithal a puak ti tiang hna khan media ah kan vun hmuh India le media ah. Cu tikah hi India le Pakistan karlak hi ram ngan pahnih ti ko usih Asia ram ah ram ngan pahnih a simi karlak ah tukdohnak i kahnak fakpi a chuak khomi a si tiah mi cheukhat nih cun an ti. Nitlaklei media hna zong nih an konglam chunnitlak update an tuahmi a si. Cucu nihin ni tiangah zeitindah thil sining a si timi kha vun zoh ve ta hna usih. Cu hlan ah India ram kongkau te tlawmpal kan theih a herhmi um. Cucu Jammu and Kashmir kan timi kongkau hi si. Hika hin vun zoh ta hna usih. India map hi Hihi India map a si. Hika lei ah hmanthlak ralkap hmanthlak kan hmuhmi khi atu Jammu and Kashmir kan timi ram i an tlun lengning ralkap pawl an cawlcangh ning hmanthlak pakhat a si. An i kahnak taktak hmanthlak cu si dawh a si lo. Hihi internet lei i ka charmi a si. Cun hika lei ah map ah kan hmuhmi hi India ram map pali a si. Hihi zeiruangah dah hi map pali hi tihin a vun lang ti ahcun vawleicung ram hna nih India an hmuhning hi aa lo cio lo. India nih amah le amah aa hmuhning le ramdang hna nih zeitindah an hmuh timi kha tampi aa dang. Cucaah hi kongkau te hi vun zoh hmasa ta hna usih. A cungah khin Map of India According ti khin nan hmuh lai i, to UN, China, Pakistan, Ṭan and India itself ti si a hmasa bik khi United Nation nih zeitindah India a hmuh kan ti ahcun khi vun zoh ulaw India a hmuhmi khi a tlamtling ngai India nih aa hmuhning he khin India aa hmuhning hika ah orange colour hin a si orange colour le United Nation a hmuhning khi a vun i lo deng nain hika a lubo lei ah khin tlawmpal te aa dangmi te khin an hmuh lai a lubo te ah khin a tlamtling lomi te a baumi te um United Nations zong nih India a hmuhning kha India nih aa hmuhning a si ve lo. Cun China nih a senmi hi a hmuhning a si. China nih zeitindah India hmu vun zoh hmanh u law a lulei ah khin tampi a bau, a cunglei ah khin a lulei ka timi kha north lei kha a si ti. Mah cah cun a lulei ti khan ka hei ti, a cunglei pang kha maw a fawinak khan ka hei chim. a cunglei pang ah khin a baumi tam ngai China nih a hmuh ning ahcun khikhe zeiruang ah dah a bau timi zong kha kan chim ṭhan te lai cun North East kan timi lei nichuah chaklei ah khin a baumi tlawmpal a um rih ṭhan. Cucu zeiruang ah dah a bau kan ti ahcun hei chim colh ko ning law China nih hin hika ram vialte hi a lulei pang i India chaklei pang ram ṭhenkhat khi keimah ram a si a ti. Cu bantukin Pakistan zong nih hika hin a hmuhning a hringmi hi vun zoh u law Jammu and Kashmir kan timi khi a cunglei chaklei kan timi ah khan ka ram a timi tampi um kha kha amah ram ah a lak cun China nih a ukmi ram cheukhat kha India ta ah a hmu kho lo. Cucaah Pakistan nih a hmuhning hrimhrim khi cu vun zoh u law India khi lu a ngei lo ti bantuk khan khi a vun si. Khakha India map vawleicung ram tampi nih an hmuhning a si. Sinatein India aa hmuhning he khan cun tampi aa dang ti kha nan vun theih lai. Hihi zeiruangah ti kha cu atu ka vun chim cang bantukin ram pakhat nih ram pakhat kha kan ram tiah claimmi kha an ngei. Atu China khi tlawmpal te vun kai ta hna usih. China nih hika Tibet ram hrawnghrang le a kiangkap hrang arunachal hrawnghrang khi ka ram a ti vemi si voi tampi bealnak le i theihthiam lonak zong India le China karlak ah a rak chuak cu ve bantukin Jammu and Kashmir leipang zong kha tampi i theihthiam lonak a chuak i India Pakistan war kan rak theih cangmi tuanbia zong kha a um cucu cu ruangah cun a si hika hin Jammu and Kashmir hi vun zoh u si India a lu lei tunai i ka langhtermi kha si Hika ah hin Aksai Chin Dimosi hna an ṭialning ah hin hika hi Tibet ramhrul kha a si, cucu China nih ka ram a ti vemi a si. Cun hika lei hin vun zoh u law a hringmi in Pakistan nih India ram chungah ram chung zeimawzat hi ka ram a ti vemi a si. Cuticun buainak nganpi kha a um ti kha kan rak theih la. Cucu an hramthawk kha tlawmpal highlight ka vun pek duh bia a si. Atu buainak kan vun chim i kan luh tikah Cun atutan buainak hi khoika hmun hrawng ah dah a si kan ti ahcun hika atu i kan hmuh cuahmahmi map Jammu and Kashmir timi ah hin a si. Jammu and Kashmir hi thonghnih le hleikua hlan ah khan cun India ram ah state pakhat a si nain thonghnih le hleikua hnu ah khan cucu phung an vun ser ṭhan i Union Territory ah Jammu and Kashmir hi an hman. Cun hika lei China he aa neihnak leipang khi Ladakh ti si i khikhi Union Territory pakhat ah an ṭhen ve. Cuticun Jammu and Kashmir kan rak ti tawnmi cu ram pahnih an ṭhen i UT kan timi state nakin a niam deuhmi ram pahnih ah khan an ṭhen. Atutan i hi thil a cannak hi Jammu and Kashmir timi hmun ah khan a si i Jammu and Kashmir kan timi hmun zongah khan a laili deuh ah khan a va si. Cucu zeitindah media lei nih an ṭial timi kha vun zoh ta hna u sih. Jammu and Kashmir i a cangmi thil kong hi hitihin a si. Media lei ka hmuh ning ah hihi ralhrang pawl hi The Resistance Front TRF timi cucu Lashkar-e-Taiba bu chung i hriamtlai bu pakhat TRF kan timi nih kan tuahmi a si tiah an i phuan. Cucu kan theih bantukin ka biahram ah ka chim cang bantukin Pahalkam timi khua in kilometer pasarih hrawng ah aa hlatnak hmun pakhat ah a si i cucu tlangram tourist pawl nih an tlawn duh ngainak hmun nuam ngai rang le minung hrawng minung lawng an kal khawhnak hmun kha a si. Cuka hmun ahcun April ni kul le ni hnih atu thong hnih kul le nga ah khan khualtlawng pakul le paruk cu hi TRF kan timi ralhrang terrorist pawl nih hin an rak thah hna. Minung kul le ruk an thih pinah minung pakul hrawng kha hliam an tuar ti si. TRF kan timi pawl hi hote dah an si tiah cun India nih a theihmi ralhrangbu pakhat an si. Cun annih pawl nih hin an i hmaithlakmi cu civilian pawl an thah hna. Cun minority community kan timi kha Jammu and Kashmir chungah biaknak bu a tlawm deuhmi hna Jammu and Kashmir cu Muslim tamnak ram a si, Khrihfa a simi hna, Hindu a simi hna kha an thah tawn hna. Cu pinah Cozah rian a ṭuanmi hna siseh, rianṭuantu le business a ngeimi hna siseh, politician le khualtlawngmi hna kha annih bu nih hin target ah an chiah hna ti si. Cucu atu thonghnih le hleikua Jammu and Kashmir kan timi union territory a vun isem hnu in a chuakmi bu an si tiah internet lei ah cun kan hmuh i annih bu pawl hi Jammu and Kashmir Union Territory chungah a ummi si loin Pakistan lei ah a ummi an si. Pakistan nih a bawmhmi hna an si ti deuh kha a vun si. Cucaah atutan terrorist pawl an cawlcanghnak zongah hin hi ralhrang hna hi Pakistan nih order an pekmi an si, Pakistan in a rami an si tiah India nih cun a ti. Cucaah hi buainak hi a vun ngan khunnak kha a si. Cun atutan hika hmun i a lutmi ralhrang hi media cheukhat ahcun minung panga an ti, a cheukhat ah minung paruk an ti. Panga paruk ti ko usih. Zeibantuk meithal dah an i ken kan ti ahcun M4 Carbines timi le AK-47 timi meithal kha an i ken i cuticun ralkap thilri bantukin India ralkap bantuk bak khan an va lut i civil mi pawl kha chekhlatnak an va tuah hna. civil mi tiah khualtlawngmi pawl kha chekhlatnak an va tuah hna. Cun kha khualtlawngmi hna chekhlatnak an va tuah hna tikah khan zei bantuk dah bia dah an hal hna timi cu an min an biaknak pawl kha an hal hna. Cun Muslim a simi paoh kha cu hmun dang an umter hna i Muslim a si lomi kha hmunkhat ah an chiah hna. Cun Muslim a simi Muslim aa timi pawl zong kha cuarpartan an si le si lo kha an check dih hna. Muslim miphun cu Muslim biaknak a zulmi cu cuarpartan hlan lio bantuk khan a kalmi an si. Cuticun checkhlatnak an bawngbi an phoihter hna i pa pawl kha an tuah thluahmah hna. Biaknak dang a simi Hindu kan timi le Khrihfami zong kha anmah Hindu sorry anmah Muslim biaknak ah a muru ngai a simi Kalima timi an biaknak chungah tlangtar paruk kha an chimter hna i cuticun Muslim a timi kha cu an chuah hna ti si cucu khika ground report internet lei ah kan hmuhmi a si i kha bantuk a ti duh lomi kha cu an thah hna tikhan khualtlawng tourist pakul le paruk zong kha an thihnak a si i hi an i kah lio hrawng ah hin kha bantukin khualtlawng kha anmah minung pakul le paruk lawng si lo mi tampi kha an si kha tikah khan an buai hna an thin a phang hna a cheukhat nih hung kan bawm u ti an au te khan cheukhat nih internet lei ah te khan mi cheukhat zong kha an vun khawl hna cu bantuk cun buainak a um i kha lio an buai lio ah khan minung pakhat Khualtlawngmi hna a buaipitu pony operator kan timi rang kha bantuk hna a zohkhenhtu pawl Sayed Adil Hussein kan timi pa nih cun tourist pawl kha tourist pawl caah a cawlcang a zuanhnawh hna kha palek ralkap form aa hrukmi terrorist pawl kha heh tiah a va nam ve hna i cu pa zong cu meithal in an kah i a nunnak a liam ti kha a si. Cun hi a thimi lakah hin pakhat Khrihfa a simi India ram chung Madhya Pradesh state in khualtlawn ah a kalmi minung pakhat zong kha Muslim nih an biaknak phunglam Muslim nih an zulhmi phunglam kha an chimter i a duh lo ruangah meithal in an kah i a thi ve ṭhiamṭhiam tiah internet lei ah ka hmuh. Ticun a thimi minung pa kul le paruk lakah hin kul le thum hi India ram hmunkip state ah a ummi an si. Cun minung pakhat hi Jammu and Kashmir mi kha a si. Cun a dang pahnih hi ramdangmi an si. Ramdangmi pahnih lakah pakhat hi Nepal mi a si. Cun minung pakhat hi UAE a si. Ka chim cang bantukin hi terrorist pawl cawlcanghnak ruangah hin minung pakul hliam an tuar. Cun a thimi hi a tam deuh hi pa an si hna i India ram state hmunkip in khan an si hna. I a thimi lakah hin cozah rianṭuanmi hna Indian Air Force ralkap a ṭuan liomi hna Indian Navy le intelligence zong an i tel ti a si. Hi hi thawngpang India cozah nih a vun theih bak khan lehrulhnak a vun tuah colh ve. Saudi Arabia ah a tlawngmi India Prime Minister Modi zong kha lakhruak bakin a vun kir. Saudi Arabia ram hruaitu hna he an vun i ton a si. Rian dangdang a ngeih liopi bak ah duak tiah a vun tlung i Cun hika ah India ram Foreign Secretary Vikram Mistry he an vun i tong colh. Cun Vikram nih tlawmpal ah bia a vun thanh India ram media sinah. Vikram nih bia a thanhmi lakah a biapimi hna he ka vun chim ta lai. Pakhatnak ah Indus Water Treaty kan timi kong kha a si. Indus Water Treaty India le Pakistan nih min an rak thut cangmi kha suspend a vun tuah, a hnon. Cu kong cu atutan ah hin a biapi in ka vun chim ṭhan lai. A pahnihnak ah, zeidah a tuah kan ti ahcun Pakistan miphun a simi India ah a rak tlawngmi hna kha aa phihkham colh hna. India border zong kha a vun kham i fawi tein an i tlawnkai khawhnak phunglam zong kha an phih colh. Cun zeidah an tuah rih kan ti ahcun India ram chungah Pakistan mi a ummi vialte zong kha an visa an cancel piak hna. State kip ah Pakistan a ummi vialte kha an min rak kan kua u an ti hna. Cuticun Pakistan mi paohpaoh kha an vun kawr thluahmah cang hna. Cun High Commission of Pakistan in New Delhi kan timi Delhi i Pakistan High Commission zong kha caan karlak a vun dinhter chung cun Islamabad, Pakistan khuapi i a ummi India rianṭuantu India zung a biapi tukmi zong kha minung sawmnga hrawng an simi kha sawmthum ah a vun ṭumter ṭhan. Cuticun India le Pakistan pehtlaihnak kha tampi a vun hrawh. Cun hi thawngpang an vun theih ve tikah Pakistan lei nih zeitindah an tuah ve kan ti ahcun an airspace Pakistan ram cung ah India vanlawng zeihmanh zuan khawh lo ding bakin an vun kham. Cu tikah annih pahnih karlak ah khan khi i rem lonak kan ti lai cu tukdoh khawhnak a simi tampi a vun chuak. Hi lakah a biapi bikmi a hramthok le ka chimmi Indas War Treaty timi kong te kha ka vun peh ṭhan lai. Cu hlan ah atu kahdohnak kong he pehtlai in zeitindah India rambawi pawl nih cawlcanghnak an tuah timi kha vun chim chap ta ning law Home Minister Amit Shah le foreign minister zong kha an va tlawng colh kha thil a cannak hmun ah Modi zong a va kal tikhan thil sining kha chekhlatnak an vun tuah cun opposition leader kan timi India ram cu kan theih bantukin democracy ram a si party party kha he tiah an i el tawn sihmanhsehlaw atu tan buainak a vun chuah bak ahcun India ram India cozah nih a cawlcanghnak vialte hi kan nih nih cun kan cohlan dih tiah opposition pawl zong nih khan an vun ti dih Cuticun atutan India ram le Pakistan tik cang ko usih atu ahcun hi ralhrang pawl cawlnak ruangah Pakistan hi a biapimi an si ti a vun si tikah Pakistan le India bantukin a vun kal i hi India le Pakistan karlak boruak a ummi ahhin India ram mipi vialte hmunkhat ah kan ṭang tiah opposition party pawl zong nih khan India an vun dirhkamh. A sullam cu zeitluk in tukdohnak kahdohnak zong chuak hmanh sehlaw India tuahmi hi a ṭha ko kan cohlan ko tinak kha a vun langhter. Cucu thil sining kha a vun si. Cun ka biahram lei ah ka chimmi Indus War Treaty timi kha vun kal tuah hna seh. Zeicahdah hihi a biapit timi kha hi kan vun theih ahcun kan ṭih cio ngai lai India le Pakistan karlak he. Hi war treaty kan timi Indus tivapi kong he pehtlai in India le Pakistan nih remdaihnak an tuahmi a si. Cucu September ni hleikua thongkhat zakua sawmruk ah khan kha lio i India Prime Minister a simi Jawaharlal Nehru le kha lio i Pakistan President Ayub Khan hna nih remdaihnak minsen thutnak an rak tuahmi si. Cucu suspend le phihkham a um bal lo. Tlamtling tein a kal cuahmah. Pakistan mipi le India mipi nih rem tein an hman cuahmah mi a si nain cucu April ni kul le nithum ah khan India cozah nih cun a vun phihkham i suspension a vun tuah colh i India river pawl hi Indus river hi vun zoh ta hna usih. Hihi Indus River kan timi map i kan hmuhmi hi a si. Hika ah a rang i a langhnak hi India ram chung a si. Kan vun zoh thiam hnga maw? Cun hika lei ah Pakistan ram chung hi a vun um ṭhan. Nan vun ifiang ko lai. Map ṭha tein nan zoh khawh ahcun. Hihi hi tivapi hi India nih a controlmi a si. Eastern River kan timi ah bees kan timi hna, ravi kan timi hna, sutlets kan timi hna hi Eastern River kan timi a si i hihi kumkhat chungah 41 billion cubic meter ti an chuahter hi tiva pathum nih hin cun Western River timi um ṭhan hmun hnih an ṭhen kha mu hi Western River cu nan vun hmuh kho ko lai ṭhate khan vun zoh law Indus timi tiva um cun Chenab timi tiva um Jelum timi tiva um ṭhan Hi tiva pathum hi kum khat chungah 99 billion cubic meters ti an chuahter. Cuticun vun zoh ulaw a hram thoknak hi tivapi a semnak vialte cu India ram chung a si. Sihmanhsehlaw a vun luan i aa tonnak cu Pakistan ram chungah khin a si dih. I India nih hin hi remnak an tuah ning ahcun za ah sawmthum hi hi tivapi in a chuakmi ti hi India nih a hman. Cun za ah sawm sarih hi Pakistan nih a hman. Vun zoh usih law hi tivapi hi zeitluk in dah Pakistan caah a biapimi tiva a si ti khi kan hmuh khawh ko lai. Pakistan nih an ṭih bikmi pakhat cu tivato lei ah a ummi ram an si caah India nih hin a duh tik paoh ah tilian a tlunter khawh i a duh tik paoh ah mangṭam a tlunter khawh ti kha Pakistan nih an theih tuk caah hihi a hlanpi in remdaihnak kan ti lai cu India le Pakistan ah khan thongkhat zakua sawmruk kum ah khan remdaihnak an rak tuah cang. Ticun thongkhat zakua sawmli pasarih in liriat karlak ah India le Pakistan zong he buaibainak an rak ngei. Cu lio ah an rak buai bik hmasa bikmi cu atu Indus River timi Indus tivakuang hrawn ti kongkau ah hin an rak buai bal ti a si. Ka chim cang bantukin hika ah India ram chungah hin tikhua zeimawzat a um. Cun India nih hin a tiluannak hi thleng sual sehlaw hika ah India ram chung lei ah hi tiva hi khua in luanter sual sehlaw Pakistan ram chung vialte hi ti a lut lai lo. Cun mangṭam a tlung kho. ti kha mithiammi nih an hmuhmi si. Cucu thil an tuah khawhmi India cozah nih Pakistan a hrawh khawhnak lam zong kha a si. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in hika tivapi i tidil pawl hna hi voi le khat ah vuk tiah vun sat dih sehlaw Pakistan ram cu tuar awk ṭhalo bak in tilian a tuar kho ding khi an si ṭhan. Cu tikah hi tivapi hi India nih Pakistan tukdoh tikah aa bochan ngaimi hmanrua pakhat a si ti kha hmuh khawh a si. Cucaah hi treaty kan timi remdaihnak hi tivapi kongkau he pehtlai, pehtlai in India nih hi remdaihnak suspension a vun tuah tik ahhin Pakistan caah a fak tukmi a si. Hi nih hin a langhtermi cu hi ram pahnih karlak ahhin kahdohnak fakpi in a chuak kho. Vawleicung ramdang hna nih a nemnak tein an ti colh hna lo ahcun an pahnih karlak ahhin fak taktak bakin an i thua kho India le Pakistan cu biaknak zong ah aa rem lomi an si kan theih bantukin Pakistan cu Muslim miphun an si India cu Hindu Hindu biaknak a dirkamhmi miphun kha an si a fawinak in chim ko ahcun Pakistan cu piangro te cun Hindu ram uh, sorry Muslim ram a si ti ko si naite ah India cu biaknak a za longmi ram a si nain zeidah a cang, BJP cozah nih zeibantuk dah a dirkamh timi cu tampi politics chim a hau ti lo. Kha tikah hi ram pahnih karlak hi Muslim le Hindu karlak buainak zong a si kho timi te kha mithiammi hna, thiamsangmi hna nih an chawnh ning a si. Ticun atu Jammu and Kashmir ah hin India vanlawng zeimawzat an kal, India raltuknak thilri tampi an kal, atu hi kahdohnak he aa pehtlai in military drill kan timi kha an kalpi cuahmah. Cun Pakistan lei zong nih rili lei pangah drill an kalpi cuahmah. Cuticun India le Pakistan hi kahdohnak ding ah hin a thlithup in timhtuahnak a um ciahmah tiah media lei nih an vun ṭial. Khakha atu lio vawleicung ramkhat le ramkhat karlak i a linsa bikmi news pakhat ka vun chim duhmi cu a si. Atutan news ka chimmi hi suimilam pakhat hnu pakhat tampi update a um kho india lei nih hi phihkhamnak a tuahmi tiva indus water tt kan timi kong he pehtlai in a thar a vun tuahmi zong kha a thlen khawh cun kahdohnak zong kha a vun chuak kho zeicahtiah ramri ah atu ka chim bantukin kap hnih kap hnih in an vun i dir onh cang caah ralkap tampi khat lei khat lei an vun chiah cang caah suimilam kip khan aa thleng khomi si hi kong he pehtlai in news update a um ṭhan ahcun kan vun thanh ṭhan te hna lai atutan cu hi vel hin si rih ko sehlaw kan video a hram thok in a dongh tiang na kan zoh piak ca kan i lawm tuk hringhran kan youtube channel te kha subscribe na kan tuah piak rih lo ahcun zaangfah tein subscribe na kan tuah piak tiah kan sawm